үзебезнең халкыбызның бөек галиме Әхмәт Хади Мәхсудинең Мөгаллимсәни китабы буенча алып барачакбыз. Коръәни Кәрим ул инде безнең Раббыбыз Аллаһ Субхана ва Тагала сүзләре. Аллаһның сүзләрен башка бер затның сүзләре белән дә чагыштырып булмый. Чөнки дөнья йөзендә меңләгән, миллиардлаган данәдә китаплар чыгарылган. Һәм берсен дә аларның Коръән Кәрим белән чагыштырып булмый, чөнки бөтенесе дә алар мәхлук сүзләре, ә Коръән Кәримдә безнең Раббыбыз, Галәмнәр Раббысы Аллаһ Сөбхәнә вә Тәгаләнең сүзләре. Һәм ул сүзләрне өйрәнер өчен белергә кирәк кагыйдәләр. Просто гәҗит укыган кебек кенә Коръән Кәримне укырга ярамый. Аның бар үзенең һәрбер хәрефкә үзенең бер хәрефкә үзенә генә хас озынчалыкларын, үзенә генә хас сыйфатларын биреп, дөрес, дөрес итеп, безнең сөекле пигамбәребез Мөхәммәд салләллаһу галәйһи ва сәлләмгә Җибриил галәйһиссәлам ничек итеп укырга өйрәткән, пигамбәребез салләллаһу әләйһи ва сәлләм ничек итеп аны үзенең сәхабәләренә өйрәткән, сәхабәләр табигыйннарга, табигыйннар табгы табигыйннарга, алар безнең ерак бабаларыбызга һәм шулай буыннан буынга күчеп менә безгә кадәр килеп җиткән Коръәни Кәримне без пигамбәребез ничек итеп укыр укыган шуңа ошатып укырга тырышырга тиешбез. Һәм ул Аллаһ Сөбхәнә вә Тәгалә сүзләре. Аллаһ Сүбхәнә Тәгалә Үзенең Бәкара сүрәсенең 121 аятендә әйтә, Мин китап иңдергән кешеләр аны хак уку белән укырлар һәм ул китаптагы, Коръәндәге, бөтен сүзләргә дә ышанырлар, ә инде аннан нәрсә дә булса инкарь итсәләр, алар газапка калучылар дип. Һәм менә бу аятьтә бу мәгънәсен мин сезгә бирдем. Монда инде менә хак уку белән укый дигән сүз бар. Аны галимнәр әйтәләр. Хак уку белән уку ничек була соң ул? Хак уку белән уку, ул укуда синең телең дә катнашырга тиеш, ул укыганда синең башың да, акылың да катнашырга тиеш һәм син укыганда синең күңелең дә катнашырга тиеш. Телнең шушы хак укуда катнашкан өлеше ул хәрефләрне дөрес итеп әйтеп, кагыйдәләр белән, тәҗвид кагыйдәләре белән уку. Ә инде акылның шушы хак укуга керткән өлеше ул аны үзенең шул укуны фикерләп, аңлап уку. Ә инде йөрәкнең кергән керткән өлеше шушы укыганы белән вәгазьләнеп, дөрес нәтиҗә ясап, дөрес нәтиҗә ясап үзенең тормышында кулланырга тиеш була. Аллаһ Сүбхәнә вә Тәгалә әйтә, Мин Коръәнне ачык гарәп телендә иңдердем, ди. Ул аларны кешеләргә ачык итеп истә калдырырга, ачык итеп аңларлык телдә иңдердем, ди. Һәм сезнең арагызда бармы соң Коръәнне аңлап, аның белән яшәүче кешеләр, дип безгә туп-турыдан сорау бирә. Әйе, Аллаһ Сүбхәнә вә Тәгалә аны ачык гарәп телендә иңдерде. Кемнең теләге бар, аны һәрвакыт бик җиңел итеп өйрәнә алаячак. Чөнки Аллаһ Сүбхәнә Тәгалә әйтмәгән, Мин аны гарәп кешеләренә җиңел генә кылдым дип, Мин аны ир кешегә җиңел аңларга җиңел кылдым, өйрәнергә җиңел кылдым дип. Ул бөтен кешегә дә, гарәп булган кешеләргә дә, гарәп булмаган кешеләргә дә, ир кешеләргә дә, хатын-кызларга да, яшьләргә дә, картларга да, кеше нинди генә булса да, Аллаһ Сүбхәнә Тәгалә Кеше әгәр дә теләсә, аның теләге, омтылышы булса, ул аны аңларга, өйрәнергә һәм истә калдырырга бик җиңел кылды. Тик шулай булса да, гарәп теле бит инде ул безнең өчен чит тел, безгә инде ничек тә булса анда әз генә булса да тырышлык күрсәтергә кирәк. Просто болай гына, бер дә тырышлык булмыйча гына аны инде өйрәнәм дип әйтеп булмый. Һәм менә шушы Коръән Кәримне Пәйгамбәребез саллаллаху алейһи вә сәлләмгә ничек иңдерелгән, ул аны ничек укыган, шулай итеп укыр өчен безгә тәҗвид фәне ярдәмгә килә. Нәрсә соң ул тәҗвид? Телдә тәҗвид ул нәрсәне дә булса бик яхшы итеп, иң югары дәрәҗәдә яхшы итеп башкару дигән сүз. Ә инде шәригатьтә тәҗвид ул фән, Коръәнне дөрес итеп, хәрефләрен үзләренә генә хас үзенчәлекләре белән, үзенә генә хас бу сыйфатлары белән һәм кагыйдәләр белән уку ул тәҗвид фан фәне дип атала. Аллаһ Сүбхәнә Тәгалә әйткән бит, Мин Коръәнне Кәримне үзем саклармын дип. Һәм менә ничек аның саклаганын без беребез дә белмибез. Ә инде уйлап карасак, без әйтә дә алабыз. Менә шушы тәҗвид фәне ярдәмендә Аллаһ Аллаһ

Минем белән бергә булып, минем белән дәресләремне карап, Коръәни Кәримнең хәрефләрен бергә, кагыйдәләрен бергә өйрәнергә чакырам. Ничек төзеләчәк соң безнең дәресләребез? Һәрбер дәрескә бер дәрес, бер язма булачак һәм сез анда аңламасагыз, ул язманы кат-кат-кат әйләнеп карап, һичшиксез аңларлык дәрәҗәгә җитәчәкбез, иншаАллаһу тәгалә. Дәресләр өчен кирәк булачак иң беренчесе безнең дөрес ният. Тик Аллаһының ризалыгы өчен генә ниятебезне дөреслибез. Икенчесе кирәк булачак менә шушы Әхмәтһади Максудинең Мөгаллимсәни дигән китабы. Дәфтәр һәм ручка һәм сезнең бик зур тырышлыгыгыз. Шулай булса, иншаАллаһ, Аллаһ Сүбхәнәһү ва Тәгаләдән безгә, үзебезгә әҗер-саваплар өмет итеп, дога кылып, Аллаһның Коръән Кәримен дөрес итеп укып, Аллаһка якыная торган, иман байлыгы туплый торган, җәннәтләргә алып бара торган эшләребездән булырга язсын дип дога кылып, яңадан очрашуга кадәр. Мин сезне үземнең дәресләремдә көтеп калам. Әссәләмегаләйкүм вә рахмәтуллаһи вә бәрәкәтүһ.